Vaendli-nkandziyiso va karhi va koxa leswaku minijhere Philani a va vuyise mali ya ku ringana khume-ntlhanu wa magidi ya tirhandi leyi va yi tirhiseke va nga vula leswaku va lava ku yi lombisa leswaku yi ta tsala leswaku xiyimbeleri xi ta kota ku dya ntswalo wa kona kambe mali leyiwani a ya ha kotanga ku va yi vuye yi helerile se vaendli-nkandziyiso Papa Rhulani va karhi va koxa mali leyiwani eka minijhere Philani. Kasi namuntlha hi voni mininjhere Phila na Ximbe leri Paparhulani va endla nkandziyiso swin'we va karhi va basisana hi timhaka ta mali ya ku ringana khume-ntlhanu wa magidi ya tirhandi. Nkandziyiso wa kona hi lowu. va ri philani ku xavelela ni xavelela yini ka paparhulani a ni xaveleli ku tirhela paparhulani mi i tirhela manejara ya tsako loyi a ni lava ku tirhela paparhulani mi heyi ma loko layitheni se va ri phela yi le ku xaveleleni ni xavelela yini ka paparhulani a ni xaveleli papa rona nchumu mina a ta ka xitori xa fifteen thousand a ni mi te u ni kolota hi loyi hi loyi papa rona wa kwihi mi te u kolota fifteen thousand lawa mali ya mina lawa yi lota laha sweswi ni xaveleli papa rona wa mina vai vanhu va tlanga na ni le ku xaveleni ka papa rona ni nga xavelela ntlhambi leyi nga ri vitana ka ximanga gaza hinkwayo yima hi milenge mi tlhe mi cinisa xisuti u nga nyumi ku cina nghoma yo rhuketela mina loko ku tlhe ku khwinye khwinye wa ximanga

a va zihumi na na bot caswell bot caswell a ni holovi na vona va ni rhandza ngopfu hikuva va kha va tiva rirhandzu leri ri khomaka papa rolani na matsongo papa rolani va ni rhandza ngopfu maxaka ma papa rolani hinkwavo va ni rhandza ngopfu because va tiva vuxaka byi ni nga na ni nga va na byona na n'wana wa ka vona and i'm proud of that so ku na leswi papa rolani a fanekele a swi endla kaya ku nga muti wa yena we took 30000 ka mali ra yona a nga ri mali ya tigigi hinkwato futhi leswo a ku ri leyi a yi ri kona loko ka tigigi ta ti cinile ku sukisa hi ti 20 hi vo ti-18 ku ya fika vo ti-29 cause a faneke hi vuya hi vo ti-one se ni ku escotch mali leyi 45 k wo mina ni teka ende kwalaho a hi hakeli na michini a ku hakeli ti-logistics na hinkwaswo ni ku wo teka 15000 ni ni yi lombisa ku ri wena i ta kota ku i kuma 6000 loko n'hweti yi hela
okay so wena laya hi twanana hansi hi tlhe hi sayina hansi ya swona a wu sayinangi okay na mi ni sayini so loko hi twananile mina na wena mali liya a wu nga lombi mina wena a hi ya lombisa ku hi kota ku kuma interest ya 6000 because i dya mali ngopfu mali liya a ni lavaka ku yi kota ku ku hlayisa a ku ri plan ya mina lo tshama hansi ni ku no ku va ni endla ku hi va right evuton'wini ni ku va ni ku endle plan as a manager you must have a future plans for the person lowu hanyaka na yena that is what i have with dj mumba mk king mthimbani dj sabaw ni na ti-future plans na vona vo to va ni nga va byeli but wena wa swi ta ni byela swin'wana ni ku navela ni ku endla ku navela ni ku hi mfuku kusuka la hi lava ku ta ku endla yini kusuka la hi lava ta ku endla yini ni loko ya xa tiroho a ni loko byeli ku ni ta ku xavela yo famba fana u surprise loko koka teka swin'we swin'we swi lavaka so but then this is the this is the issue ka lava va lava tatiwa mhaka 15000 15000 liya papa ri lani hi teki hi lombisa ka vanhu vo hambanahambana then papa rhulani u dya ngopfu mali a ni ku hlevi loyi loko u n'wi kaneta na mali u ta ku byela ku i mali yi tirhe mani u ku hi mina ku okay loko ndzi ku bye straight ndzi ku leyi i mali ya mina no pfuka ni finike mi la ku sa mi endla yini dya dya mali ende a ku na munhu a nga tshama a tsula kusuhi na papa rhulani a ri wa mavele a nga se tshama ka xaveriwa nchumu sweswo ni nga attesta nda zwi kota ku peja na nhwanyana hi nga holova hi holovela 2000 ni ku dyo hi manager senda 2000 ni ku ni have scotch na ku heta ku nyika 3000 to ku e u tshama na sati wa hikwalaho hi swona ni ku e wa tsundzuka tshama ndzi sweswo u ku u tshama na sati wa we hikwalaho le ni ku e se why wa mi sati afa nga dyi wa tsundzuka tshama hi holove nhwanyana lowa le ka ka magomani hi holove sweswaku wa yi fanga u tirhisa timali to tala 6000 it was too much for mpahla ya n'wansati a ni kwate sweswo mina ya then we ku no why wa mi sati u nga ni pimeli mali ka wa mina mina ni ku pimeli ka wena and mi lani a ni endlela yena a ni endlela ku hi ku ha swi tiva ku hi ku na murhangha kaya hi nga prioritize n'wansati and wena ka mali ya wena a yi dya ngopfu okay getting back to the story loko baba rulani hi karhi hi endla sweswa mali yaleyo hi vuyi joni ni fika ni teka mali ni yi lombisa ni yi lombisa ni yi lombisa vanhu lava ya va hakela mali each and every month baba rulani a ni va na six thousand ya yena a hakela rent a hakela swin'wana swin'wana a teka mpahla hambi u yi dya ku yi dya na mali a ni nga ri na problem ni n'wi nyiketa six thousand january february march loko march yi helela ka ya ka april ni n'wi nyika ti 4000 ni vuya ni n'wi nyika ta 2000 then april loko se ngika yona a kwati khale se a ku ya ndla mali ya mina and vhele a tshama kwata hi vo march a byela gagaxi a ku gagaxi phela mi kota 15000 se hamba byi tiva loko famba ku pfuna mali ya papa rila njhani njhani njhani ni zama ku swi explain but i didn't put into details because i don't owe anyone on the street an explanation mhaka leyi ni nga yi hlamusela ku hi papa rilani mali liya loyi a fa hakela a nga hakelanga se si lava famba na hakela mali va jampa payment va ku va ta nyiketa the following month yi ri 10000 rand unfortunately from april masita ku may from that may she, she never paid hi yimela month end ya may ni ni ta posta kwala facebook ni kombela sesi mani mani mani va ni hakela mali ni vi ni foneliwa hi maxaka va ku philani remove that post sesi va ti sungini a va ha ri kona so it was a shock ni mi ti sola na mina then I come down situation ya ka fa ni hlamusela papa Rolani papa Rolani there is this client loyi a kota ku hi nyiketa mali leyi wena a wu hanya hi yona mara a nga ha ri kona she was buried I think it was ten June then papa Rhulani a ku ka mina hi ta endla njhani loko swi ri so ni ku hi ku mali liya mina na ha tirha na wena ha tirha swin'we ni ta zama ka ti-businesses ta mina to fana na vo Betway to fana ti ta ta mina timali ti muni ti ta tin'wani ti nga lombisiwa color card swi lembe ri nga hela ta vona va lombaka swi lembe ri nga hela ni ku ni ta hamba ni ti gwinye gwinye yitsongo ni kota ku pfala ten thousand liya a ku ri ku titwela ka mina. hi hi may se hi may kwalaho ne hi ku june papa rhana a tshama kaya e xa xa hlangana producer papa rhana xi ku bivi and at that time ni fa hi lunghisa timhaka ta mali then hi huma ka swona a ni koloti mali mi papa rhulana mali leyi a yi faneke yi hakeriwa papa rhulana hi leyi yi nga famba na mufi a ni koloti mali mina papa rhulana because mali liya yi lombisiwini yena tlhela a vuya ka mina ku ri na buti wa yena hi tshama movheni tshama swi sweswi ku ri na malume wa yena va ri vafakazi ya ku ri va ta fakaza a ku ri he manager a na ha lavi mali ya mina yi lombisiwa yi vuyisi se loko yima va rhanga va ni hakela unfortunately situation yi endleka hi ndlela leyo but then loko se situation yi endleke hi ndlela leyo a ni ta khoma ku ni tshika kwihi mara hi ku ni tirha na yena bye ku ri ni ta teka pressure yi vuyaka ka mina papa rula a hlamusela timhaka ta ku um phela ni ni kolota mali a ni ni koloti mali mina na yena hi kolotiwa fifteen thousand for information n'wina mi nga fambambi ku ve mina ni ni kolota mali papa rulani mina na papa rulani hi kolotiwa a hi fifty thousand e scotch i ten coz five thousand hi leyi ni nga ta ku nyika coz ni teki five thousand ni yi veka ni teki five thousand ya wena ni yi veka let me correct this thing live ni teki five thousand ni yi veka nampundzu ku fana ni byele hi swona ku five thousand yi vekile yi koho five thousand five thousand yi koho ya wena ni yi veke siku rero nga vula coz a na swi ta ku mali yi dya njhani no vhe ni teka ni yi dya mali ta sayitini ku ri yini na loko wena i famba yi vula swa so twa twa um i ten thousand mali leyi hi kolotiwaka yona together with that five leyi nga yi veka laya it will make fifteen so mina i'm going to clear my name aka public ku ri a ku na fifteen thousand yi kolota papa rhulani hi kolotiwa fifteen hi ku ya hi nambara ya yena mina ni leyi ni yi tivaka is ten so eish vanhu lava va le ku va le ku foneni so five thousand ni yi vekile ya five thousand yi kona ya mpfapfarhuto lani i ten thousand liya yi nga misa just because of ku ve na rifu endzeni hi yona yi nga lahleka ntsena then we are trying to find solution kumbe tindlela to va hi return that money ya ku va yi vuyisiwa ka yena mpfapfarhuto lani January February March April a ri ku hanyeni hi mali yaleyo lo n'wi pfuna mi because ni langutise timhaka ta ku loko papa rilani ho n'wi nyiketa mali hinkwayo i ta yi dya pfu yi nge heli two months hi fifteen thousand then no it's fine u endla sweswo so unfortunately swi endleke other way but now kusuka laha ya mahlweni we are going to find ways ku va hi kota ku recover the missing amount then u ta va na peace and since ni n'wi samutile u ni fonele nampundzu vhela a vulavula na mina a nga zanga dani ni nga swo nga dakwanga vhe ni travela ni tala wani se scotch ni kombe ku basa mhaka fifteen thousand u yi vekisise swa fifteen thousand hi leswi yi nga sukisa swona ka botcas wena so ya a ni siku leriya lexi ni nga ta xi vulavula ne wehe hi wehe i nga ta na miehleketo ya ku he podcast wele mali hi leyi hi yi tirhini ne se lexi a ni lava ku pfuna papa rolani xona ka miehleketo ya mina ni nga ta na yona ku ri wena mm. mo ni teka ni nyiketeni fifteen thousand mm. fifteen thousand leyi ni ta ni ya n'wi chonisela yona hi ku mina ni machonisi loyi a tivekaka good swi sayiniwa hansi yi vhela fifteen thousand boti boti va ni hlamusela timhaka ta ku no i miehleketo ya kahle mm. ni ta hamba ni n'wi nyika 6000 every month Good. swi ve hi ndlela yaleyo boti va swi twisa va ku no i miehleketo ya kahle than ku tirha na yena va ku no vhela swi visi tshama hi ndlela yaleyo mali vo yi teka loko va yi teka vhela u vi kha u vi u vi yi vi kha yi ta mali loko n'hweti yi hela ya 6000 mara nkarhi wun'wana yi pfa yi tsemeka nkarhi wun'wani yi pfa yi ta hi ti half hi leswi a swi kwatisa mina ni ku ni kombela ku mali ya mina yi vuya back hi ku mali yo ta hi tihafuhafu yi nge ni pfuni nchumu swi tele ni nga le ku swi pulaneni mina mavele ma tele swi tele ni swi lavaka nkarhi wun'wana lava ku swi xava se loko mali ya ta hi tihafuhafu yi tirha yini hi sweswi nga ta humesa xikwati xa mina ni ku mali ya mina a yi vuyi back se ni lava ku tiva xin'wana sweswiwani. ka leswi nga swi voni Mm. eh an all ne mali ya 15000 sweswi vanhu va hlamusela timhaka ta ku wena or ku sele 5 ku sele 5000 leyi ni nga na yona then mina na wena sweswi hi endla tindlela to recover that 10 10 plus 5 that will make an amount ya yini ya 15 leyi mina ni nga na yona it's 5 ka ya wena a swi lera ku fika hi ka april u tsundzuka u te emovheni okay u te yi nga chonisiwa swona ni vheni teka 5000 wena veka so ni yimele ku recover loko april yi hela ni may a ni yimele ku recover that 10000 ne ni nga yi recover due to the circumstances leti a va hlangana tona until she took her life so from there on a ku na tintiho ti nga ta kombeteliwa ka mani because na wena loko ho ya hi sweswo ne ni ta ku vutisa ku hi papalani wena u dye mali ya u dye ntswalo wa wa six thousand wa January wa February wa March wa mara u dye ntswalo lowu mara u nge vuli ku munhu luyani e, e, e, wa mali wena a wu tingheni just because of na ntswalo yena wu dyini because mina i believe ku leswi swa ku a ah, ni tingheni ku munhu luya u lovini mhaka ku um mina mina nga n'wi lomba wo nga n'wi lomba mara mali liya mhani ku nyiketa a wu yi dya ti-interest ku to tala tuma ka yena so that is one sweswiwani what do you have to do mina wo hi tshama hansi sweswi hi ku hi kombana ndlela hi twanana ku okay this is what we're going to do and if mina ni fanekele ni ri ya that ten thousand I don't have a problem but then ni lava ku swilo leswiwani hi tshama na buti kaya hi swi endla swi va a formal agreement ya ku hi twanani ku hi twanani ku hi tlherisana hansi ku mina this is what I'm going to do to papa Rulani mina at the end of the day papa Rulani la ku pfuna wena mina mi la ku pfuna wa swi tiva u tshama u kombela mali muni kambe ni nga ku nyiki u tshama u kombela ku hi manager ni kombela ni hoxela two hundred ni nga ku nyiki mina ni ku ni hava loko no ka ni nga ri hava ta byele boti ka loko mina mali munhu okay it's fine mo nyiketa ku rhandi 300 ana ni lodi wa requestela munhu u ku tana kha swi lata 100 and something ona problem no hakela bolt mara lexi mi ni xi lavaka wena escotch lexi ni xi kombelaka wena hambana na vanghana lava va nga ta ku endla ku vulavula swo biha hi mhini ku pfunaka vana na vanghana lava nga ta ku komba ndlela vana na vanghana lava nga ta ka va nga ku kombi byalwa i khale khari nwa bya khale kusukisa hi le dzanga ku ya fika tebisi i khale khari nwa byalwa but then sweswiwani u kumeka u endla ku mina ni vulavula bad hi wena na wena u vulavula bad hi mina hi mhaka ya vanhu u kumeka wena nyamuntlha u vulavula ku biha hi mina u ni chinghela u ni vula hi mavito u nga u nga hlawuli marito na mina ni kumeka ni vulavula ku biha hi wena ni nga hlawuli marito just because of vanhu va ri yini ende sweswo mina for leswi mi ni nga swi vulavuli hinkwaswo ni swi vona ku na wena loko a ni ku byela straight direct face to face a wu nga ta khomeka kahle ni kombe ku ni rivalela ka leswi mi ni nga swi vulavula u swi tiva ku phila leswi a swi ni khomangi kahle ni kombela ku ni rivalela because mina i want to have and make peace with you kuti going forward ku nga vi na ni nga vi na madzolonga ku nga vi na mina swirhalanganyi because ndaka ni swi tiva ku mina na papa rilani a hi na problem ya nchumu ku na loko wo tshuka u xotha mali kumbe mali ya rent rent leyi u tshama ka yona liya leyi a yi hakeriwa ka mina yi debitala ka mina hi mhani hakela rent liya hi mali ya wena so ni play role yin'we yikulu ngopfu vuton'wini bya wena and i'm not here to justify the mistakes or uh, everything that you have said wena ka video la yini na yini i'm not here to justify that ku why swi endlini yes you've done it just because of a wu twa ku mbilu ku vava yes na mina i might have responded ka swin'wanyana because na mani nga khomekangi kahle ndza swi vekisa sweswo ya eh se na na na yi twisisa mhaka yaleyo ne ya se se it's fine sweswiwani anyway u u ni hlamusela timhaka ta ku se a ni kota ku twisisa ku ti- 10000 leyiwani swi antswisa ku yini yo eh ni vulavuli na the other cousin of that person she she she told me ku ve ri siku ra da- ra ra ra rifu laya ku vi na ku va tshama si va vulavula but then ko va ku van'wani vambirhi vanharhu va yini a va kolutiwa they managed to recover the money so lama ni hlekete ku loko hi ya kaya sweswiwani hi famba hi ya zama ku tshama hansi hi vulavula na vona as family hi vona ku hi nga kombisana njhani but then loko ku ri ku xexo xitshunxo a xi nge vi kona mina i will find ways ta ku va hi kota ku va ku hlanganisiwa e mali ya wena mali ya wena at the end of the day a hi ya wena na ticheri kumbe wena na vanghana i mali yo pfuna ka swa muti wa wena coz na le ku sunguleni pulani a ku ri yeleyo. So sweswiwani hi lava ku ta endla pulani kusuka laha ku ya mahlweni ku u kota ku recover-a mali ya wena wa twisisa. Se sweswiwani mina na wena hi ta fonela buti hi vulavula na vona hi twanana ivi ni ku byela ku ri mehe ni ta endla so, ivi na wena u vula ku wena u ta endla so then we move.